Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu daawwattootaa fi hordoftoota Daggaa Shoo akkami nagayaa fayya qabdanii jiruu fi jireenyi ibaadaa naafiyaan maal fakkaatti isin ija nagaa daawwattootaa fi hordoftoota ija kun ogaa har'a waan ajaa'ibaa isin qabannee dhiyaanne har'a gaawwanni qabannee isin dhiyaanneef kun ogaa isiinis zalikaa jaaniin iyyoo dubree kiyyaati. warri beeytanis gaa ni beeytan ijoolleen teenya hedduun ta su'uudii jirtus ni jirti ni beekan isaan saniifuu gaarra biraan kee ajaa'ibaa iftu iftu shoora dalaguu deemna telefoona xiqqaadha dhaabbo holiin kaasa. Aloo. Aloo. Dhaabbo dhaame. Yaa maal ta'e? Yaa shabakaarraayi aloo jettee Aloo. Oo, Haa iftu. naa birtu akkamii? Wallaahi nagaa maali jirtoo? Salaam alaikum illee akkamitti naa dhabde zamana kana immoo si yaade. Yaa'oo maaliin sabana kana sii dhaba? Ka zabana kana waan inni itti jirus ni beekta. Miillinis akkasumaan na dhukkuba.
Way miilli ziyaada nati yaaboo du'aa'ee naa godheeftoo teenya wallaa.
Miilli na jabeesse yaaboo qabbanaa waliin akkana na jabeesse ziyaadaa ittinis narraa buutitti akkuma gadii tanaatu irraa bu'e malee hanga ola kana olii ta'ee jira. Akkam akka biraatiif hin hunnuun ta'e dura qabbanarraa akkam jirtamme du'aa'uma naa godhaa isin.

Akkumaan kaa kunoo zalikaa mana dhiiseetiin gabbee kutee karaa haakimaatiin dhaqa jee. Ah. Hogguun kaa xiqqoon haakima dhaqee as deebi'e kunoo tanuma manan jirrattiin dhufe ni badde wantini. Akkam akkam. Ni badde na garre manatti ittiin deebine kara kana kutteen beekaan.

Namuu manan jiru kaan hin shakkine nam takka manan jiru ijoolleen dhiiraatilleen silaa fuutee deemti jiru takka qofa hin agarre gaa nama bira dhufuus hin agarre akkuma kuttee bara lubbuutti hin jira wallaahu billaa. Bilbila irraa qabdiisi. Hee hin qabdu bilbila kam qabdi hin qabdu. Fayu essa kuttare essa naqatte baate akkami baate manarra. Duuba mee ma kamiinin bilbilaree bilbila dhiiftee ka silaa isii bira jiru firraa dhiiftee kutte banat dhiiftee waa afaan qabanii kutanii nun beeku wallaa iftuu teenya kana kana kuttee. Bilbila mana dhiiftee kutte. Ee bilbila mana dhiiftee kutte.

Duba maan ittiin beeka ree hin agarre amma giseen dhiisee deeme nam takka biran jiru dhiirti biran jirtu dhalaan biran jirtu mee eenyuun jaa duba mee eenyuun barbaade mee isa dhaqeetiin barbaade. Gizee akkam yoomi silaa bunni bubbulte moo arruma. Arruma kaa isa bulbulte sila arra arra arran ta'in gisee biraatiin akkana si bilbilaan. Taa akkam amma.
Zaa akkamii.

Laa abadan namaa sii raa baasa dubbii kaa tabii too bireedii micoo kottee mana keessanii takka addaa hin cittu micoo bakka feete fiti abdi galee amma dalagaa irra Abdiin galla kaa dalaga jira akkamiin jaammee.
akkamiin jaani ati bakka gasolaa waan itti deemtu ati beeka micoo daa'ima isa keessa micoo dheengadda dhufte micoo dheengadda dhufte mee maal obboleessuma keessa inuu maal jettee himtaaf mee

Dhaqee dhabe duruu hin deddeemee dhufe. Fatiyaa biroo. Way fatiyaan ifiifuu barbaade kun duruu kara biraa kutte. Fariyaa biroo. Cufti nu barbaade jiran.
Ollaan hundinuu muniiraajii hundee bira dheettee duruu laaltee. Duruu dhaqee hanga kana kaakaruma biraan narraa hafe.
Dubbii dhiisi biqii saayyaa kaa ilma barbaadi gabbee ilma barbaannaati sittiin dhufaa yalla eessatti maal nan dhufta anni maal nan dhufta
Karaa natti siraa qaamaa irraa sittiin dhufaa yalla maal san takkaa ilmooti jallee namaan bira dhiisuun qabu ani michuma biratti hin dhiisee sin dhufaa turuu dhiisee jiraa layi. akkii amma dhufta duba ilmoo dhiiftee Sittiin dhufa kaa ilmoo dhiisee hin deemalee ilmoo qilleensanaan sa'a sanaan ilmoo amma sa'a meeqammee amma sa'a sa'a sadii

Dhiise qaammatta. Laa laa laa. Dhiifama nuu Dhiifama godhi. naa godhi yaa iftuu teenyaa. Ani biyyan beeku.
Qabatta kun daawwattoota gaa dhayineetu ma araarsiina mallee kun ol diddee ni araarsiina san. Kunoo gadaawwattootaa fardoota keenyaa akkuma agartan iftuun aartee jirti akkamitti narra dalaydaa waan akkanaa namni biyya namaa jiru eh, namni biyya namaa jiru ta'u waan akkanaa akkamiin namaan jedhamu ciyyoon tun dhufte amma haaraya eh, har- eh, magaalaan beeytu akka miciyyoo magaalaan beeyne eh, gadhiiste namni yookiin itti taphataa namni akkana godhaa akkamittuu nam- waan akkanaa na himtee na rifachiistee ilmooti yetaniin dhale kaa'ee kaniin deemuu deemu waan akkanaa biraan kina gootaa jettee dhiifamallee diddee Godhuu diddeef godhuu diddee iftuun diddee Akkamiin diddee gadhiiftaa? sanumaafuu akkami gadhiistaa jettee eh, sanumaafuu nu diddee gaa mana isii dhayneeti daawwattootaa fi mana mana isii dhayin mana isii dhayneeti gaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya eh, dhiifama gaafannaa naafii fi kunoo malikaanuu tamaam Naafi malikaanuu dhiifama gaafannee Dhiifama mana gaafanne sii malee dhaqnee akkuma iftuu wanni nutti itti dhuguma aartee mee jirti. miciyyoo xiqqoo tan akkamiin gallakkistee akkamiin mana dhiistee eh, dhuga ah, hiriyoottan abdiitiin dhufa ijoolleen xixiqqoo takka akkas kan beektan mana kanatti wallee faa baasan wallee jira wallee sanii eh, dhufanii asii baafnaa akkana jaanii muuziqaa uummata sanii yuunki fuudhee kuteenii dardara isin akkamiin mana fidattanii jettee gaasanii jecha aartee an akkamitti duba waan akkanaa odoo wanni ottuu narra dalaydaa jetteeti aartee ganga daawwattoota Akkanaati. gosa keenya mana isii hanga dhaynee araarfannu nu faana turaan gaafii irraa keenya isin ija daawwattoota fi hordoftoota keenyaa sheer laayik godhaadhaa jajjabeessaa bira dhaabbadhaa abdunaasin irraatti guutaa. Eh, takka naati Fi abdunaasir illee akkuma- akkasumatti itti aansee kanuma jalatti aansee biraankii ajaa'ibaa isaallee irratti dalaga kun hamciyyoon akka dhiiroo inni hoo akkam ja'amee booda akkam ja'a inni hoo akkam ja'uu ta'a Eh, akka iftuu kana ja'amu haa deemtu ja'amu abdunaasir itti aansee tumaan isaan lachuu irratti dalaguu deeman isaan lachuu lachuutu Yaada itti rakka- isaanii? Eh, yaada isaanii iftuun amma ni lolte inninis dantaasee itti haa deemtu ja'us in akkami mucayyoo tan akkami akkami gadhiista manatti eenyu bira jira jee gaaloluus faana turaa gaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu hanga walitti deebinuu kunoo.